دونیا ڕێک بەو شێوەیە لێ دێ کە لە فیلمەکاندا دەماندەیت. کەسێک چاویلکەیەکی لە چاودایە یاخود عەینەکێک و کاری پێ دەکا، وەکو شاشەیەکی مۆبایل یە گەیمی پێ دەکا. نازانم دەبێ لێی بترسێین یاخود خۆشحاڵ بین. سڵاوتان لێ بێت هاوڕێیان بەخێر بێن بۆ ئەم ڤیدیۆیە. من ناوم دێڤانە و لەم ڤیدیۆیەدا چاو لە چاوێلکەکە یاخود ئەو بەرهەمە نوێی ئەپڵ دەکەین بە نێوی ڤیژن پرۆ. چەند ڕۆژێک لەمەوبەر ئەپڵ کۆنفرانسێکی دا دەرێ کە چەند بەرهەمی نوێی ناساند بەڵام یەکێک لە بۆڵترینەکانیان کە دەنگدانەوەیەکی زۆری دایەوە ئەپڵ ڤیژن پرۆ بوو کە یەک دانە چاوێلکەیە کە هەم ڤی ئارە هەم ئی ئار کە دەتانباتە دونیایەکی خەیاڵی هەرەوشەی لە فیلمەکاندا دەماندیت دێتە دونیای ڕاستی لەم ڤیدیۆیەدا تەواو زانیاریتان دەبێت لەسەر ئەپڵ ڤیژن پرۆ بۆیە تاکۆتایی ڤیدیۆکە حەتمەن لەگەڵم هاوڕێبە. ڤیژن پرۆ دونیا خەیاڵێکەی ئەپڵ. کۆمپانیای ئەپڵ لەم چەند ڕۆژی ڕابردوو لە مەراسیمێکدا بە نێوی WWDC2023 چەند شتێکی نوێی ناساند بەڵام بۆڵتر لە هەمویان کە دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو ئەپل ڤژن پرۆیە ڤیژن پرۆ هەدسێتێکی نوێیە بەڵام تەنیا هەدسێتێکی سادە نییە لە ڕاستیدا تیم کوک بەڕێوبەری ئەپل دەڵێت ئەمە شۆڕشێکی نوێ دەبێت هەروەک چۆن یەکەم مایفۆن ئێمەی بۆ موبایل ئاشنا کرد یا ئەپڵواچ چ دەنگدانەوەیەکی لە سمارتواچەکاندا هەبوو ڤژن پرۆش دەنگدانەوەیەکی زۆری لە تەکنۆلوژیای داهاتوودا دەبێت کە ئێمە تێکەڵ بە دنیای ڕاستی و خەیاڵی ئاشنا دەکات. ڤژن پرۆ بە چاو و دەنگ و پەنجە کۆنتترۆل دەکرێت کاتێک لە چاوی دەکەیت چوار دەورەت دەکاتە شاشە هەر ئەو شتەی لە فیلمەکاندا دەماندیت وردە وردە دێنە دنیای ڕاستی. ڤیژن پرۆ دەنباتە دنیایەکی سێ ڕەهەندی یا واتە تری دی. ئەو بەرهەمە هەم بۆت دەبێتە تەلەڤیزۆن، هەم کۆمپیوتێر، هەم لەپتاپ و یا هەر ئەو شتە تەکنۆلۆژیانەی کە بەکاریان دێنین. تەنانەت دەتوانی بە شێوەی گەیمیش بەکاری بێنی و یاری بکەیت. هەر وەکو چاوێلکە یا عینەکێک لە چاوی دەکەیت شوشەکەی بە شێوەیەکە کاتێک لە چاویەکەیت هەم دەتوانی پێش خۆت ببینیت و هەم کاری پێ بکەیت. سەردانی سۆشیال میدیا بکەی نامەکان وڵام بدەیتەوە چاو لە فیلمێک بکەی و هەر شتێک کە پێویستت بێ ڕۆژانە کە بە مۆبایلەکەت کۆمپیوتەرەکەت یا هەر شتێک کە کاری پێ دەکەی بێ نیازت دەکات. ئەگەر لە یادتان بێت ساڵی ڕابردووش کۆمپانیای مێتا یا فەیسبووک شتێکی هاوشێوەی ڤیژن پڕۆی دەرخست کە پێی دەچنە ناو دنیایەکی VR یا AR بەڵام ڤیژن پڕۆ

ئەم بەرهەمە لە ساڵی 2024 دێتە ناو بازارە و نرخەکەی کە زۆربەی خەڵکی تووشی شۆک کردووە لە 3500 دلارەوە دەست پێ دەکات. بێگومان هەرزان نییە، سێ هەزار و پێنج سەد دۆلار شتێکە کە یەکەمین بەکارهێنەرەکان دەتوانن پێی بدەن، بەڵام دەگەڕێینەوە سەر ئەوەی کە ئەم ئامێرە بۆ تۆ چ شتێک دەبێت. ئەپڵ ڤیژن پرۆ و مێتا و دەیان کۆمپانی دیکە بە دەرخستنی ئەم تەکنۆلۆژیە نوێیانە بە ئێمە دەسەلمێنن کە دونیا بەرەو دونیایەکی دیجیتاڵی دەڕوا، لەگەڵ ئەوەش بەکارکردنی ئەم بەرهەمانە دەتوانن بچنە ناو دونیایەکی خەیاڵی، وەکو مێتاڤێرس بە کورت و پوخت ئەگەر تاوەکو ئێستا مانای مێتاڤێرس نازانی دونیایەکی خەیاڵیە کە تێیدا دەژیت ئەو حەسرەتانەی لە ڕابوردوی خۆتەتە دەتوانی لەوێ بەدیان بێنی بە لە چاو کردنی ئەم بەرهەمە ڤی ئارە دەتوانی بچی بۆ ئەو دونیایە کە پێی دەڵن مێتاڤێرس لەوێ هاوشێوەی جیهانی ڕاستی خانوبەرەی لێیە بینای گەورەی لێیە ئۆتۆمبێلی لێیە یا هەروەکو یاری جی تی ئەی ڤی بەڵام ئەو کاراکتێرەی کە پێتە خۆتی و هەر شتێک بکەی لەوێ هەر خۆتی. لقی زۆربەی کۆمپانیاکانی دنیا لە مێتاڤێرس کراوەتەوە، واتە دەتوانی بە شێوەی دیجیتاڵی ئەڤاتارێک بۆ خۆت دروست بکەی و بچی لە ناوێ ژیان بەسەر بەری. هەر کەلوپەلێک یا هەر شتێک پێویستت بوو دەتوانی لەوێ بیکڕیت. بە شێوەی دیجیتاڵی دەتوانی سەردانی دانیشتنەکان بکەیت. یاگەر نمونەیەک بێنمەوە بۆ نمونە جاستین بەیبەر گۆرانی بێژی بەناوبانگ کۆنسێرتێکی لە نێو ئەو دنیا خەیاڵە یاواتە متاڤێرس بەڕێوە برد و دەنگدانەوەیەکی زۆری دایەوە ئەم تەکنەلۆژیا نوێیە جێی باسی زیاتری هەیە بەڵام هەموویان پێویستی بە کاتی زیاترە کە چاوەڕێ بکەین نزیکتر و نزیکتر بینەوە لەم تەکنۆلۆژیا نوێیانە. هەروەک دیارە ژیان ئاسانتر دەبێتەوە و کار و جوڵەی مرۆڤ کەمتر، هەم دەتوانێت ترسناک بێت و هەمیش زۆر شت بەرەو باشتر بەرێت. هەر بەو شێوەیە کە دیتتان شتێکی حەزەمەتە یانی بەڕاستی من شۆکم شۆک کە ئەو دنیاە بەرەو کوێ دەڕوا و تەنانەت ئەمە جارێ دەستپێکێتی زۆر شتی دیکە ماوە کە بە شێوەی ئای یاخود هۆشی دەستکرد بێتە ناو بازاڕ و بێتە ناو دنیای ئێمە کە بێگومان جارێ دەستپێکێتی یانی زۆر شتی دیکە ماوە بۆیە دەبێ بۆ ڕاستی لێی بترسێین خە قەرارە دنیا چی بەسەر بێت. ئەوەی کە دیارە هەستەکان زۆر زۆر کەمتر دەبنەوە ڕۆحم کەمتر دەبێتەوە بەڵام کار ئاسانیش زۆر دەبێت نازانم دنیا چی بەسەر دێت بەرحاڵ زۆر سپاس کە تاکو ئێستا لەگەڵم بوون هیوادارم ڤیدیۆکەتان بە دڵ بووبێت ئەگەر حەزتان لێ ڤیدیۆی زیاتر سەبارەت بەم تەکنەلۆژیە نوێیانەی کە ڕۆژ بە ڕۆژ دێنە بازاڕ دروست بکەین لە بەشە کۆمێنتەکاندا پێم بڵێن و لایکی ڤیدیۆکەش لە یاد مەکەن. تا ڤیدیۆکی دیکە ماڵەوە.